Буалалар хаҗ сәфәренә юл тоттылар. Мәдрәсәдә укулар тәмамланды. Корбан бәйрәме үтте. Наилә Зиганшина буада кунакта. Корбан ашлары башланып китте. Кызлар өчен дини курслар үтте.

Имам-мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасанов чәй табыны артында олы сәфәргә чыгучыларга үгет-нәсыйхәтләрен җиткерде. Аннан тәкъбирләр әйтеп, капка төбеннән озатып калдылар. Исән-имин йөрсеннәр, хаҗлары кабул булсын! Ала Таһа Расулилла салатулла сәлам.
Алтынчы июнь мәдрәсәдә көндезге уку бүлек шәкертләре өчен диплом тапшыру тантанасы булып узды. Быел мәдрәсәнең көндезге бүлеген тугыз шәкерт тәмамлады. Барысы да чыгарылыш имтиханнарын уңышлы тапшырып, диплом алу дәрәҗәсенә ирештеләр. Истәлекле тантанада мәдрәсә җитәкчеләре, мөгаллим, мөгаллимәләре катнашты. Барысы да яңа кадрларга үзләренең тәбрикләү сүзләрен, теләкләрен җиткерделәр. Укуны тәмамлаучылар остазларына чиксез рәхмәтләрен белдерделәр. Мәдрәсәгә киләчәктә дә динебезне алга җибәрүдә, шәкертләргә төпле белем бирүдә зур уңышларга ирешүне теләделәр. Галә Таһә Расулилләһ салә. 18 нче июнь Үзәк паркта Корбан бәйрәме үткәрелде. Ул бигрәк тә балалар өчен бушлай батут, пони, сюрпризлар, мавыктыргыч конкурслар һәм истәлекле бүләкләргә лаек булуы белән күңелле узды. Бәйрәм Коръәни Кәрим укудан башланды,

кушылып, сезгә сәлам һәм иң изге теләкләр. Инде бүген кич дәверендә сезнең белән матур иттереп уеннар уйнарбыз, балаларга аерым программа әзерләнгән, менә уен площадкалары да бар. Тәмле пылау белән дә сыйланырсыз, коймак та сезнең өчен төшеп тора, өлгереп тора барысы да. Бушлай инде, кайбер җәйләүдә түләүле булса, ансын инде үзегез карарсыз. Ә инде без, әлбәттә, бүген

Гөлҗамал төркеме, Фәнис әфәнде Мөнир улы, Миңнеруза ханым Вәлиуллина җыелган кунакларга мөнәҗәтләр әйттеләр. Зөлфия ханым Зәйнуллина тарафыннан зур аю белән әзерләнгән уеннар сабыйларны шатландырды. Бәйрәмнең икенче өлешендә балалар белән аниматор Эльвира ханым Гарифуллина командасы эшләде. Алар туңдырма ясау мастер-классын күрсәттеләр һәм сабыйларга бушлай туңдырма тараттылар. Бәйрәмгә матди ярдәм күрсәткән район имамнарына, Казан эшмәкәрләренә һәм оста итеп алуп баручысына Асадуллин Рөстәм кардәшкә, Буа мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хасанов һәм бәйрәмне оештыручы Шамил хәзрәт Вәлиуллин олы рәхмәтләрен җиткерәләр.

Буа мәдрәсәсендә зурлап корбан ашы үткәрелде. Буа мөслимәләр рәисе Нәзимә ханым Сөләйманова күрше районнардан мөслимәләр рәисләрен, Казаннан Наилә ханым Зиганшинаны ярдәмчеләре белән дәшкән иде. Нәтиҗәдә туксанлап хатын-кыз җыелды. Иртүк килү белән, Казан кунаклары дини балалар үзәгенә кереп, эш барышы белән таныштылар. Сабыйлар Корбан гаетенә багышланган ачык дәрес күрсәттеләр. Аннан апалар мәдрәсәдә әзерләнгән мул табын артында Коръән укыдылар, вәгазь тыңладылар, догалар кылдылар. Алга таба үз планнарын сөйләп, актив яшәү рәвешен сакларга кирәк диделәр. Җәмгыятькә файдалы булыйк, рәхмәт дип таралдылар. Нәзимә ханым Сөләймановага шундый күркәм очрашуны оештырган өчен рәхмәтләребезне белдерәбез. Аля Тоһа Расулилла салатулла
Утызынчы июнь ике авыл мәхәлләсендә корбан ашлары узды. Илмир хәзрәт Хасанов өч мунчалы авыл халкына Аллаһка гыйбадәт кылу турында вәгазь сөйләде. Менә матур шундый бер гадәткә кереп, корбан ашларын, корбан, корбаннарын чалганнан соң корбан ашларын уздыру, инде мәчет ләрдә хәзер инде бик матур, әлхәмдүлилләһ, гадәт, Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын, иншаллаһ. Инде Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә Дөньяларыбызны, тормышыбызны иң беренче безне дөньяга китергән вакытта, менә күреп торабыз, Аллаһ Тәгалә дөньяны шул хәтле безгә бизәп бирде, шул хәтле безгә җайлы бирде. Бөтен шартлар, альхамдулилла, безгә китерде бу дөньяда яшәр өчен. Һәм инде, альхамдулилла, бездән инде кечкенә генә бер әйбер сорый ул да, бул да булса, гыйбадәт кылу. Ул да булса изгелек кылу. Нуры, Ислам нуры, Коръән нуры иңдерсен, калебләребезне туры юлга күндерсен. Менә шулай итеп, алга таба да шушылай матуруына дәвам итәргә насыйп итсен. Мәҗлес тәкбирләр әйтеп, догалар кылып тәмамланды.

Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Сезнең чалган корбаннарыгыз ди, каны да, ите дә миңа ирешмәс ди, түлке сезнең тәкъвагыз ирешер ди. Тәкъва дигән сүз без Аллаһ Тәгаләнең телебездә лә илаһ иллаллаһ Мөхәммәд Рәсуллаһ дип гел мактап, гел зикер итеп торга тиеш инде. Шушы эшләргә зур ярдәм итүче авылдашларыбызга да алдан рәхмәт яусын. Хаҗиләр мәчете имам-хатыйбы Фәим хәзрәт Сөләйманов үтемле вәгазен халыкка сөйләде. Инде Корбан бәйрәме, Корбан инде кара вә сүзеннән, Алла сырына якынаю, якынаю үзебезнең итаатлелегебез белән. Раббим, мин Сиңа буйсынам, Синең ризалыгың өчен корбан чалам, диеп нәрсә икән, үзебезнең хезмәтебез белән Алла сөннәтенә якын булабыз яңа.

Мәчет имамы Марат хәзрәт Хәйбуллин чараны догалар кылып ачып җибәрде. Мин сезгә барыгызга да ирештерәм безнең динебездә булган иң күркәм сәламне, Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ, Аллаһның рәхмәте, сәламе һәм бәрәкәте насыйп булсын барчабызга да. Иң зур бүләк, әти белә әни балага бирә торган, кем әйтә, нәрсә? Әйе, күркәм тәрбия, җәмәгать, күркәм тәрбия. Җәмәгать, быел безнең лагерьның ике атна үтеп тә китте менә. Альхамдулилла, нәни балалар да, әти-әниләр дә бик шат. Менә кайвакыт шулай килеп әйтәләр, бик инде менә бу хезмәтне бик зурлыйлар. Сүз балаларга бирелде. Алар остазлары укыткан гыйлемнәрен әти-әниләренә сөйләп күрсәттеләр.

Курсларны оештыручыларга, мөгаллимәләргә, аш-су әзерләп торучыларга, курсларга ярдәм иткән иганәчеләргә, шушы зур матур бәйрәмне оештыручы Абу Хәнифә мәчете имамы Марат хәзрәт Хайбуллинга, имам-мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасанов үзенең зур, олы рәхмәтләрен белдерә.